Kimako lapwony acel ki i Terego District pi pyedo latin anyaka ma mege me mwaka apar wiye abicel. Lawi rwodi me Acholi otyeko penyo i lok ada i mola ma tye i Orom. Ka dong GUPDF Gukwero koko pa won koma abic me Amor woko. Amori ajole ka winyo lok angeya me wang cawa adek ki wi otyeno ki i Lakwed TV ki an Lamaro Isabella. Kom lok dong ducu woto kit man. Gityeko mako lapwony mo ki i Terego District pi pyedo nyare me mwaka apar wiye abicel pi mwaka adek kulu. Latim bal man nyen ononge ni Paulino Chaleku, lapwony me i Jiraku Primary School ma tye i Bilife Sub-County i Terego District. Kimako en licen aryo ki i Wandi Primary School ma tye i Katrini's Sub-County. Amak pa Paulino olubbe ki lok pa wat pa latin nyako man. Ngat acel ma tye wat kun owaco ni pe gikatti ki nyiye otito ki laco lok angeya ma megwa ni laco man obedo ka toro ot ki nyare kun waco ni en itoro ot pieni ni cen maro yelo nyare i dyewor matek. Dok en owaco ni Paulino ocako timo tim man wa i mwaka alip aryo ki pyeraryo wiye aryo. Josephine Angucia ma tye lalok pa Abili me West Nile Region owaco ni gityeko cwalo lukwed ma meggi me medde ki yenyo caden mapol. Moses Mandebo, won komadik me Katwini Sub-County ociko lutino anyira ni omyero gukatti ki lok ka maleng ka enen kit tim man tye ka timme i komgi bot lutela.

Co ma romo apar ki dako acel gityeko gonyo gin i nge cikke pe me nwoyo cam ka i nen rii kec tye. Isbah spokesman Lawal Fage okatti ki lok ni ngino kin piny nyo myero medde ento dano ma peke cilam lworo tyeko mako gin matek. Ma lubbe gi dano ma kimako gin ni en owaco ni gityeko gonyo gin woko i nge cikke ni gin dong pe gibituro cik dok odoco. Pi mwaka aryo angec, cik me Sharia kikelo me tic karacel ki cik apar wiye aryo mukene. Nigerian Northern States tye ki wel cilam mapol dong loyo. Ramadan tye i dwe me abongwen i kalenda pa cilam dok tye ki lanyut ma pire tek kene. I dwe man aye cilam giye ni wang jiri me acel me Quran Tito lok kom Prophet Mohammed. Rii kec tye i kin jammi abic pa cilam ma giwaco ni cilam romo kwo kede maber, dok rii kec man obibedo i dye ceng keken. Ramadan me mwaka ni kibyeko ni obitero nino ma romo pyer adek ki rii kec ma obicakke i ceng Baraja i nino dwe apar wiye acel me dwe me adek ka obigik i ceng aryo me nino dwe abongwen me dwe me angwen. Lawi rwodi me Acholi, Rwot onen David Acana me Aryo otyeko lwongo gamente ki kampani ma golo mola i te ngom me keto lutela me i tekwaro ki lutela me te dero i lok kom golo mola ma tye ka timme i Orom i Kitgum District. Rwot Acana owaco ni kitenyo en i col piny kun tic me golo mola tye ka medde i Orom. Acana bene omiyo ciko gi gamente me miyo karatac maleng bot kampani ma gubigolo mola ni Kit ma lutedera me kit gum gubinongo kony kwede. Man tye i ngom ma romo square kilomita miya adek ki pyera aryo wiye adek ma ocoko caro ma romo apar ma tye i Orom East Sub-County. Blencore Resource plc gitye ki karatac ma nyuto ni gubigolo mola pi mwaka pyera aryo wiye acel ki mucoro ma romo bilion aryo. MP John Okot Amos, Gilbert Olanya kacel ki Ahol Betty Ochan gumiyo ticgi gamente ni omyero gunen yo mo ma lutedero giromo nongo kwede gin mo ki i project meno. Mola me i orom ni kiwaco ni pud dong leng loyo ki i wi lobo dok kiromo golone pi mwaka pyerabiro. Updf gutyeko kwero koko pa won kom abic me Amuru district Mai Koli Lakony ni mony gubedo mere mot ka gineno dano miya ariyo gito i lweny ma obedo i kin Acholi ki Madi i Apaa. I yamo pa moni ceng Baraja, Lakony owaco ni lweny me i Apaa ni tye ka timme pien updf gipeke ka timo ticgi ma omyero gutim ma oweko dano miya ariyo gurwenyo kwo ma meggi. Kapten Kato Ahmed Hassan, lalok pa updf me Fourth Division i ceng aryo i lok ma mege owaco ni lakony pe tye ka neno tute ma gin gitye ka tute kwede me neno ni lweny ogik woko ki i kabedo me Amuru ki Adjumani ma tye i kine Zokka, Apaa kacel gi Pakele Sub County. En otito ni mak ki nek ma otimme i mwaka ma okato ki acakki mwaka-ni otimme ma romo kilomita pyeradek ki pyerabic Kupoto ceng me apar ma cito i West Nile, ka dong kilomita apar wiye abic obedo i northwest me apar i Pakele Sub-County. Man kabedo ma kiwaco ni Acholi ki Madi gubedo iye ki kuc, ento pe apar. Lalok man bene owaco ni gityeko cwalo lugwok kuc i Pakele Sub-County me gwoko kuc pa dano ducu.